Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go se moya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dire reading ya rena ya bekeke, ke general reading, ga se eh, weekly prediction, it's just a reading. um gomme re di nye some of the things di ka bolela le wena, some di ka se bolele le wena goba go ka ba le lucky all of them di tla bolela le wena goba mohlomongwe ebile le e tee ya tšona e ka no se bolele selo le wena so o tla, o tla dependa go mang e le oe. This time ke šomiša um madaese ga se madi a sa ke a šomišang ka ditaoleng tša ka ke no ba di-extra dice tše le gore ke na le tšona ke setse ke nyako dira trading tša mohuto ke tseba gore kgona go šomiša ona okay ke tlinsitše madice a ka ke boletše le mangeloi a ka gomme ke le tshwaretše ditaba okay sa pele ke rata go bolela ka wena ke rata go bolela ka wena pele okay molaetša wa mathomo o ko hwetšago ke mabapi le mmele wa gago. Ba re hlwekiša mmele wa gago, o hlweke. Go ra gore ge ba bolela ka taba ya go hlweka ke ntše e le ya gore o dire cleansing ya gago. and then go na le a proper cleansing e le gore maybe o ka ya ngakeng goba moprofeteng a o thuša ka yona goba motlho mongwe a go fa dipheko goba whatever o e šomišago gore di washo nto ngwe le ngwe le gore a ka ba motho a e šomiša goba o rata gore ba e šomiše mo go wena ba o fa yona ba o fa di-instructions ba o botsa na o e šomiše jwang so go bohlokwa gore o followe di-instructions tšeoe o phethe ka mokgwa e le gore ba re phetha ka gona e le go cleansa mmele wa gago ga re cleanse mmele fela a kere um re cleansa le spirit sa rena mmele o na le part tše four ya mathomo ke the physical part e lego nama yekhwi le marapo the second one ke spiritual part spiritual body ke spirit sa rena ya boraro ke our mental body mo e leng gore e amana le di-thoughts menagano ya rena di-intuition jwalo le jwalo a kere lo tše le gore maybe di ka go ge e se cleansed e ka cause lo tsa tshwana le di-stress go ba le fear o phela o tšhogile and then go phela o kwatile o fela fela pelo ke yona um the the mental body and then ra ba le the soul, our soul. solo ke yone le gore e tla go thuša gore o tsene ka kgoro ya legodimo mohlang o tloga mo lefaseng le key o hlokofala mmele o šala re o boloka spirit le soul di tloga di tšwa mo mmeleng gomme di tla sepela ge e le gore bo phela ka tsela maleba ka tsela e le gore um the divine power the divine light o thaba o thaba ka gona le mangwele a gago ba thaba ka gona le badimo ba gago then go ra gore go o seno tloga mo lefaseng lekhwi spirit sa gago ge se sepela mangwele a gago badimo ba gago bo koko le borakgolo your family members ba e le gore ba se ba tlhokofetše ba e le gore they are on the light o mongwe wa bona goba eh, ba babedi goba go feta mowe ba tla tla ba go tlhakanetša ka gore wena o tla ba spirit se tla ba sa tsebe gore na santše se lebe kae gomme bona ba tlatla ba tlo go hlakanetša ba go tšea ba go iša dikgorong tša bona ba tlo kgwetša le gore go na le um ka mokgwa e le gore bo sa phele gabotse ka gona mohlomongwe o dirile dibe tše dintšhi o bolaya batho o dirang o dira eng kore o dirile dišiša goba mohlomongwe bo šomiša um like dihlare ka tsela e wrong o di šomišetša godimo ga batho ba bangwe go gobatša batho ba bangwe jwalo le jwalo then ke mo e le gore re di bitša re ke dibe tšeue goba mohlomongwe o hlokofale e le ntho la gore

justice e diragala se nyaka go bona batho ba e le gore ba bolaile mmele owe ba tshwariwa ba otliwa jwalo le jwalo. Goba mohlomongwe maybe spirit se tloga mo mmeleng e le gore wena kore o sa belaela something kore o sa le attached to something kudu batho ba e le gore ba na le ditšhelete ba humile too much motho a no kgwetšela gore ga hlokofala eish o sa llela ditšhelete tšela tša gage o ba attached to this world ka baka la ditšhelete tšela o nyaka ditšhelete tšela tša gage ena unfortunately a ka se kgone gore ga ya on the light a sepolele ditšhelete tsa go kgonagale so motho o moso spirit sa sa gantšhe se ka kgona go ya into the light o nida serious prayer le di kore di-procedure tše itseng tše le re tshwanetse re dire gore a kgone go ya into the light and then o mongwe o tlhokofetše a tsebe gore yena o tlhokofetše spirit se santse se tsebe gore sona se tlhokofetše se kgone go ya into the light so ke yona um dilo tše re nago le tšona you know types of bodies tše re nago le tšona. And then ge o phela ka tsela ya ma labour re direla eng, ke ntho yela gore ge ke phela gabotse ke sa dire dibe, ka kweša batho ba bangwe bohloko, ka dira eng, ke dira ntho yela gore ge ke tloga mo lefaseng ke kgone go ya into the light. Ge ba re hell, hell ba bolela ka yona um the spiritual realm mo e le gore kgotsa e le gore ke legae la di-spirit tše e le gore they are just roaming around they are not into the light spirit sa ntse se kgone se sa ntse se into the light and then it's le into the it's le into the light se kgona go fela se tla keno se visita eh di-descendants tša sona se tla se tlo ba protector se tla se tlo ba guider se tla se se se ba tlišetša kore di-advices um se ba bontšha ditsela um se tliša di-blessings jwalo le jwalo so but then a roaming spirit cannot do those things ka se kgone go dira dilo tso kare ke spirit se e le gore a se se robala gabotse se sa lla se sa belaela something ee ke yona hell ye newe ka gore on the spiritual realm gana moo o tlo kgwetsa le o tlo kgwetsa le di-demons di-demons le tsona di-spirit tsa yona they are just roaming spirits go ra re ke spirit se le ra se se robale that is why re phela ka tsela maleba so ga ba bolela ka cleansing mo kikintwe la gore o tlo phela ka tsela maleba and then wa cleansa spirit sa go kgafetša kgafetša go yang a keng goba moprofeteng o dry cleansing ga re cleanse mmele fela for e bathakati ba seke ba re foša re dira gona gore mmele wa rena e be tempele e be tempele ya manyole a rena e be tempele ya modimo e be tempele ya badimo ba rena goba di-ancestors tša rena ka gore ba ka se kgone go tla tempeleng e le gore ga se e hlweke tempele e sa ntše e hlweke gore ba kgone go fela ba e tla ba tliša melaetša goba ba tliša tšona di-protection okay go bolela ka taba ya cleansing mo go wena and then ya bobedi ke leba go mangwelwe a gago badimo ba gago yo ancestors a ke ba bitšeng di-ancestors ke tlo le botša reason why ke sa re badimo ke no re di-ancestors okay um ke tata ke tlo dira video ya gona okay di-ancestors tša gago go na le ba e le gore ba gaufi le wena go na le ba e le gore ga ba gaufi le wena ba kgole it's like they're moving away from you it's like a se ba thabe ge ba se ba thabe ba reng um ba bolela ka taba ya polelo between wena le bona o kgotše ntse la gore a o nke o bolela le bona goba o tša nako o sa bolele le bona goba le le gore bolela le bona but o na le tše le gore ga o nape o dimension go bolela le bona okay and then ge re leba go eh, molaetša wa bobedi ke tlo bolela ka your ancestors di-ancestors tša gago okay yo ancestor guides ke ba e le gore ba mo kganyeng ke ba e le gore ke tlo go botša molaetša wa bona ge ke lebelela ke bona ba le kgole le wena ke bona go sena kganya ka ra bophelo ba gago ga ba o tlišetše kganya ba re a gona kganya ka ra bophelo ba gago okay go sena kganya obviously o tla ba leng go tla ba le darkness go ra go na le dark energy around you so that is why ba tla bolela ka tsa ba cleansing like i've said um go na le cleansing e o e dirago o ka e dira mongakeng goba moporofeteng yele gore o ka e dira eh, let's say once a year goba every six months if o thuše ka- o thuše ka moporofeta goba every three months or four months and then wa ba le cleanse yele gore o ka e dira ka mo gae ka mo lapeng wa tsara you've done your proper cleansing then wa ba cleanse yele gore o ka e dira ka mo gae o kitira yona mo o tla ba šomiša le tsa tshwana le diwašo o tla ba šomiša le tsa tshwana le matswai kgafetšakgafetša goba o kgopela yona ngaka ya gago akere o dirile cleansing ele re santše last on your body for the whole year but go akere o tlo tsebe gore batho ba bošego ga ba robale batho ba ba bereka 24 hours whether ke bošego whether ke mosegare batho ba le ba go loya ba bereka 24 hours o kgwetše le lekgotla la batho maybe ke ba 20 gore ba 50 gore ba 100 and maybe la se group ye tee ke di-group group akere nampile ba gare batho ba ka mehla ba tlhakana ba rera ka wena ba plana ka wena nagana menagano e 50 e discussa ka wena every day wena ga o tsebe wena o dutše fase o relaxitše so le ge e le gore o e dirile that cleansing e le ya go tlo tšea the whole year mo mmeleng wa gago but go botlhokwa mohlomong maybe o ka no kgopela ngaka ene e o thušitšego goba yone moporofeta o thušitšego a go fedile ge e le moporofeta wele o ka no kry-a lo tša tshwanedi wa šwa a kere and then wa tseba gore o tla šomiša tšona ge e leng a ka o ka kry-a tšona diwašwa and ebile o ka nna wa kgopela gape gore a o fe some extra herbs a kere tše e le gore ka fela o di šomiša ka mokgwa e le gore o tla o laetša gore okay o ka fela o di šomiša so so so so then wa tseba gore o safe o bolokegile okay so go na le cleansing e le gore o tlo no fela o ntse o fela o e dira gafetša gafetša and then cleansing yeke e cleansa mmele wa gago your spiritual body i mean your physical body sorry ya fetša wa dira le cleansing e le gore e ka cleansa

so ya ba ntho ela gore le go bolela le bona everyday o rapela o phatlha everyday but then molaetša ya gago ga e fitlhe mo santse e fitlhe gona because a gona kganya mo e leng gona go no tshwana le go sa dire selo instead ya gore wena dilo tse di bolelago di fitlhe go your ancestors goba go mangwele a gago ga di fitlhe batho ba le ba ka ntle ba kgona go di kwa kore wena ka motlha o ntse o rapela dithapelo tšela ga di fihle legodimong di ya kae di kwa ke bo mang ke manaba a gago ge ba tliša lefifi ka mogare ga bophelo ba gago ba tliša le di-monitoring spirits akere tšona dilo tše e leng gore ka mehla go bolela di ka re di theeleditše di reporter back ba re ba theeleditše dithapelo tša gago then ba go eta pele ba kwa re okay today o kgopela di-blessings o kgopela tšhelete o re o na le bothata ba tšhelete o kgopela tšhelete okay ba napa ba blocka nini nini okay o ba botša ka one two three four five o na le eh, o le- o- o plana go dira business e itseng a re blockeng a se ka ba leka e dira business eowe then o sasa o tlo gore ke a rapela but a ona ntho e lokang molato keng bothata keng a gona kganya ka ra bophelo ba gago a gona kganya ka ra lapa la gago o ka se bolele badimo poleke le gore ga ga- ga e gabotse e tletše ka lefifi O ka sepela wa ya wa ikwata maka kwa ntle kwa jarateng mole o phasitša gona ka mehla wa ya o phasa gana mola mola e leng gore go na le lefifi batho ba ka ntle bošego ba tla ba tsena ba lela ba ralokela gana mola wena o beileng badimo ba gago ba tšhela tlhare tša bona tša meleko wena o ya kua yo o bolaya le badimo then o gare o gamola meleko ile ya bona e gare e tsena mo go wena go ntse o bolaya le badimo ditaba tšela di fitlhe go badimo ba gago ditaba tšela di ya kae go manaba a gago ke ka tsela e le gore ba tlo hwetša mafahletše ebile ba ile ba direng ba thekgula badimo ba gago ka gore ba kwa gore ebile go ba bitša ba bitša jwang ba kwa dirato tša bona ba kwa mabitso a gago ba kwa everything ka wena nampile ba kgona go thekgula badimo ba gago okay so nto kgolo kore o tliše kganya ka ra bophelo ba gago and mo e le gore ke bona go na le a blockage um mo e leng gore ke blockage ya badimo ga se ya manaba ke mo e le gore ge badimo ba le ge ba se gona automatically ba se gona gaufi le wena lebaka se gore ba bangwe ke nto la gore ba ngala ba sepela well ba bangwe ee ka no ba lebaka la gore ba ngala ba sepela mara ba bangwe a se gore ba ngala ba sepela lefifi lela la ba disturba ba palela ko tla ka gare ga bophelo ba gago ka baka la lefifi lela la palela e le gore ga le cleansiwe badimo thothela ba kgone go tsena mmele o le gore ga o cleansiwe badimo thothela ba kgone go tsena le ge o cleansitše mmele mara mo o dulang gona motse o sa cleansiwa O gopola gore wena, ee, o na le kganya mo go wena, mara lelapa le wena o dula mo go lona, o robola mo go lona ka mehla ga lena kganya, ba ka se kgone go tsena badimo, ba ka se kgone go tsena. So ya ba ntela gore ba palelwa ke go tsena ko tla gaufi le wena, therefore ba palela le go tliša di-blessings tšela, ba di tshwere mare di palela ke go tla. Ga gona mo ba ka di tlišang ka baka la gore ba swantse ba di tliše mo e le gore go na le kganya, jwale ga gona kganya go na le lefifi, lefifi lela le a ba disturb-a, lefifi lela le a ba koba automatically. and-e ya ba ntho e le ya gore ba e le gore ba ka tla ba decide-a gore no ke kgale re eme ga gona ntho a e dirago gona re boeleng morago. Ditšhelete re fela re mo fa, re mo file mošomo goba re mo file business, tšhelete ya tsena but ena ga a nyake go ke cleanser, ga a nyake gore a ema-eme a be gabotse mo mmeleng wa gagwe, a cleansiwe, a tloše sefifi. ga nyake so a re sepeleng the minute ba ka decide go sepela go move away from wena then ke ntho e la gore ba dirang ga ba sepela ba sepele fela ba tšale di-blessings tša bona o tla tla o bona o e na le mathata a dikoloi koloi e thoma phela e thula koloi ya utswiwa koloi e kry-a di-accident ge e le gore o na le yona, o tla tla go bona e ba le bothata ka mo lapeng. Something sa no diragala ka mo ntlong, mohlomongwe wa no ba le mollo or wa kgotšela gore o thoma go ba le bothata ba dilo tša go no senyega. Neng neng ke fridge ga e sa bereka, neng neng T_V e bethile ke legadima ga e sa bereka, neng neng ketlele e swele ga e sa bereka. Go ra gore wena o thoma go phela o replacer jwale, and-e ge o rekile ketlele ya gona ebile ga e tšee nako. Wa reka hotplate ga e tšee nako, three months, six months e šetše e senyegile. Dilo tša tshwana le cellphone di a timela goba di a wa tša thubega or di wela ka metsing, o thoma o looser tšhelete. O tshwara tšhelete mara ga o tsebe gore na o e šomišitše go dira eng. Di-receipt tšona tšona wa di bona mara it's like o e waste-ile kore ga o kgone go kwešiša gore na go diragetšeng. O thoma go ba le dikoloto tše dintši, bill tša meetse, bill tša mehlagase e thoma go ba tše dintšintši ga o sa kgona kušana wa go diragatšeng goba o thoma o tsena kara dikoloto o ntse o bona gore o na le dikoloto mara one o kgotsa ebile o tsene o dirile sekoloto se sengwe gape godimo ga tšela o nago le tsona o palela ko patela dikoloto tšela di tšea salary ka moka ye o šalang ka yena after di-deductions e tša salary ka moka o kgotsa yonong o thoma go ba le bothata ba go rekela bana dijo ga o sa kgona go reka dijo ka mogae go bothata either go yo reka dijo dikoloto tše dingwe ga o patele every month ko wena šimane ba o founela ba saka ditšhelete tša bona ke bothata bo tla tla kopana le bona go ra gore swanetše o fixe taba tša gago le mangeloi a gago okay and then ba sa tšwela pele ba sa bolela ka mabaka a tšhelete ba re ee tšhelete go na le tšhelete e le gore e blokilwe go na le ditšhelete e le gore ga di tle mo go wena ye e both sides ke badimo ba le le gore ga se ba thabe ge ba move away ga ba kgone go tliša di-blessings tsela ba di tshwere ga se gore ba nyaka go di tliša ba nyaka go di tliša but ba palelwa akere and gwa ba le blockage e le gore ke blockage e le gore e tšwa ka ntle e tliša ke manaba ba e le gore ba na le mona godimo ga gago ba buša ba re ee bona tšhelete tsona ba o file wena wa wista wena o di šomiše goba ebile ga o di šomiše ka tsela ya maleba ka mo swantse o di šomiše ka gona okay and then yone ke move on ke movela go di-enemies ge ke lebelela manaba ke a bona gore manaba a se gore ba o kgona ga se gore ba go kgona kore mo ba bontšha badimo ba gago gore wena o ka defeata manaba a gago well bona ke ba bantši ke lekgotla goba ke makgotla mara wena go ratile o ka defeata manaba a gago e no gore wena go na le tše o di dirago tše e leng gore automatically o bulela manaba ba tla ka raphelo ba gago wena ga o ke protect o ke protect ga e sa le yele ya cleansing fela a re dire cleansing ra fetša rana mara ra ke teba ra re well we are protected after cleansing o tlo lebelela le gore na wena o phela ka sebopego mang o phela le bomang o ka se rotse gore wena o dirile cleansing ya gago wa no ba o ntse o le gare o šalane morago le batho bana ba le e le gore ke bona ba o fošang ka meleko le tseo wa ba tseba batho ba gona ke batho ba le gore o phela le bona maybe some ke di-friends goba ke mogwere one o le gore o phela le yena ke yena o tlišitšang lefifi leoe ke yena a dira mmele ko ka rapholo ba gagwe maybe o e dira intentionally goba maybe ba mo romela ga a tsebe le yena a ke clans ga a tsebe mara wa tseba gore ke ke yena motho ke but wena o sa le busy o sa tšhane le yena ka morago o tsebe gore le o ka ke cleansa o se ka ipotsa gore okay ke nampile ke tlo ba palela well o ka no ke cleansa but wa kgotša le gore o sa no dira dilo tše dingwe tše e leng gore ke diphošo tše e leng gore automatically di bulela batho bale ya ba ntho la gore ke protecte e ba kgole from di-enemies goba phela ka bohlale ka e le gore o tlo phela le bona phela le bona ka bohlale ka gore le bona ga se ba dule fela ba discussa ka wena ba check-a tša bophelo ba gago tšatši ka tšatši go ra re phela le bona ka bohlale Ee, ba sa bolela ba sa re lekgotla ke le le ntšhi, ke le le ntšhi. Bothata ke eng? Ba bolela taba ya mona go ba e le gore ba very close to wena, ba e leng gore witchcraft mo go bona ka wena it's personal. And then ba bangwe ga se taba tša mona, ba re batho ba. ge ba dutše mmogo ba dutše lekgotla ba go lebeletše ba bolela ka wena go na le ba e leng gore ba re wena o bohlale ba re wena o bohlale you are intelligent o bohlale o planner dilo tša gago you can think I mean sorry you can make things happen ge o ratile. ya bobedi ba bangwe ba re wena wa ipona wa ikgantšha May- maybe ga o phele le bona batho bake and ba lekile ka mokgwa e mentši gore ba ka o tlwaela mara ba kgwetšele gore ga o tlwaelege ba duma gore ba ka ba ka ba gaufi le wena ba ka tla ka lapeng ba tle ba o etele ge ba o etela a se gore ba o etela fela ba nyaka go tliša dilo tša bona maybe ba trya but nako nngwe ba palelwa ka go ka la gore ga o close to bona then ba feletša ba re wa ipona o itira motho o nagana gore ke yena nto ya mang and then gwa ba lebelele gore ba bolela ka mabaka tšhelete ba re wena o na le tšhelete o na le mahlatse a mantši ga ba bolela ka tšhelete e ka ba tšhelete gore e gona ka nnete o na le yona goba ba lebeletše dithuto tša gago mme ba lebeletše ntlo mme ba lebeletše koloi mme ba lebeletše salary goba bophelo bo e le gore wena wa bophela diaparo tšeo e le gore wena wa di apara ka nako nngwe ebile a se ba lebelele dilo tšeo ba lebeletše di-blessings tše e le gore di tshwanetse ditle ka ra bophelo ba gago a se dihle ditla di sa etla goba already di santse di etle but ba dirang ba di thibela okay ge ba bolela badimo ba re tše ka moka tše ke lebaka la mona mona o godimo ga di-blessings ba bangwe ke ba e le gore ba ka ba ba rata go šomiša yo spiritual gift goba ge e le gore a ona spiritual gift mara ba nyaka go šomiša your spirit goba your soul spirit cell se bohlokwa spirit cell se se tletše ka kganya ye ntši kore se se se se se se kore se na le positive energy e ntši so ba nyaka go šomiša that positive energy gore ba kgone go se go ya ba se ba sepela ba ya go seleka ba dira dilo tše dimpe ba ba nyaka energy e itseng e le gore e e e vibratela mo godimo so ba dirang ba feleletša ba e tla ba šomiša ya gago and ge ba šomiša energy ya gora gore ba dirang mo go wena ba tlogela di-negative energies and then when coming to uh, like malwetši mo mmeleng ba bolela ka e ka ba peina ka mo teng ka moke mo e le gore nako ngwe no kgotse le gore o no kwa teng e e na le go loma ya loma mara ga e bereke o bona fela e ba le dipeini ka mogare ka mo teng ka moke e ka ba dipeini tša madi madi a e le gore a ditšhila wa mohlomongwe a tlhakane le le sefifi se se itseng and then e ka ba pain e le gore maybe kgotse e le gore maybe go na le se- something se e le gore o se jele either physically o ija o ke pona e le mosegare o ija goba o se jele mo ditorong spiritually o ješitšwe mo ditorong yela mosegare ke ntela gore either someone o tšhetše something wena o fitlha wa tšea dijo tšela wa ja ya ba di na le moleko ka mogare moleko le gore o dula ka mo teng ka mo ke and then yela ya ntho yela spiritually ke ntho e le ya gore o kgwetše e le gore ba go fa dijo bošego o robetše ba go ješa spiritually o fela o lora o eja ke yona ntho e le gore e causer this thing ke gore e tliša sefifi ka gare ga bophelo ba gago so go na le ntho e le gore ga e gabotse mo mmeleng wa gago. then ke ntho e le gore o swantse o e fixile in a way dipeni tše tšone o tla di sepela goba tšona ditlhabi tša madi goba ebile ntho e go baketše dišo ka mo teng ka mo ke gotše o e na le sort of segalaka e le ntho e le gore e dirilwe ka boomo e dirilwe ke ma ke manaba a gago. And then ba sa tšwela pele badimo ba gago ba bolela ka di-creative ideas ba re di-creative ideas di tswalelegile di tswalelegile ya ba ntšwela gore recently ga o sa lora ka dilo tša tshwane di-business mangwele a ba sa kgona go bontšha tšona mo ditorong gore okay di ya business e so dira so dira so goba mohlomongwe ebile le wena ga o sa day dreamer. ka tšona di-business ga o sa visualisa di-business kore o bo le motho e le gore o bo na le di-creative ideas o kgona gore wa tsa o ka re nka dira ntho e so so so o ka re nka ngwala buka ka one two three four five but yes o boletše dilo tse goba o di bone dilo tseo di tlile mo go wena ka intuition goba di-visions goba ka mokgwa di tlileng ka gona goba through thoughts di tliša ke manyolo ya gago but ga se nkwa tša any action go dira dilo tšowe ebile ga o sa nagana ka tsona ge e le gore bo plan gore ke tlo dira ntho e solososo ke tla e thoma neneng then ga ne jalo ga o sa nagana ka dilo tšowe o tlogetše goba le o ka nagana ka yona ga o sana maatla a go dira dilo tšowe either o phela o postpone or o ne o se dire total then o ra go na le bothata ka re bophelo ba gago okay and then ba botša ba re ke botšišitše gore ge e le gore go na le ntho e le gore o plana go e dira either ntho e o tletše ka mo monanong wa gago today goba gana moo since be ke e thoma goba o na le dikgwedi kgwedi kgwedi o nana ka this thing maybe e ka ba something to do with a business go thoma business e itseng um goba go extender business ya gago goba e ka ba something to do with your work um go applyela mebereko jalo le jalo goba something to do with your personal life go na le tse nyoko di phethang tse e le gore di amana le bophelo ba gago goba dilo tse e le gore di amana le di-relationships go na le ntho e le gore o nyaka go e dira o planner go e dira ba re this is not the right time Ge ba bolela ba re this is not the right time, ga ba re gore o seke wa e dira. Ee, yona o sa tlo e dira but e seng gane jwalo. Go ra gore o se ka e thoma gane jwalo. Se o swanetše o se dire kore sepela o fix-e bophelo ba gago pele, pele o ka thoma ka ntho e nngwe. Ka gore ge e le gore ka gare ga bophelo ba gago go na le lefifi le le ntšhi, then automatically le ge o ka thoma anything, it won't be successful. E tlo no ba a flop, wa kgotša le gore o waste-ile ditšhelete, o waste-ile nako. o wastile le yona creative idea yela o wastile energy ya gago positive energy ya gago ka go kala gore go bo wena letšo santse o di fixe pele before o ka thoma that thing so ke fetša gana mo ke yona reading ya rena gomme re tla kopana gape letšatšing la go sasa ke a leboga